Консуни, кем микән ул Консуни? Консуни һәм аның дуслары. Алдагы сериядә. Күр, кызым, нәрсә алып кайттым. Яңа дус. Ул шундый сөйкемле. Аннан башка да мәшәкатьләрем җитәрлек, кызым. Этне дә карый алырмын микән? Белмим шул. Әнием, мин аны үзем карыйм. Ай-яй. мәшәкатьле икән. Җиңел булыр дип уйламагансыңдыр бит. Мал табибына бару. Кансуни, сак бул. Ул идәнгә сыеп куйган тәртипсез эт. Ишеттеңме? Аңа күңелсез. Ул үкенә дип уйлыйм. Бар да яхшы, Белла. Кайгырма, ачуланмыйм. Болай авыр булыр дип уйламаган идем. Э? Ни бу? Ха! Шоколад! Кемдер миңа дип калдырган булса кирәк. Сиңа кәнфит алып килдем, гафу үтенү хакына. Кычкырасым килмәгән иде. Йә, дусмы? Тәмлеме? Кит Тек уйнарга! Кансони, Беллага кичке аш бирдеңме? Хәзер укып бетерәсе бар. Менә сиңа. Бер көн үтмәде, бирештең дәме инде. Юкла, хәзер үк барам. Белла, Ни булды сиңа? Кызчык, хәлең юкмы? Әнием. Ни булды икән аңа? Кызым, син аңа шоколад ашаттың мәллә? Әйе, нәрсә, ярамый идемени? Булмас, бу минем гаеп. Ул терелер, бар да яхшы. Борчылма, ул бик тиз тернәкләнә, кызым. Миңа кызганыч, этләргә шоколад ашарга ярамаганын белгән булсам, бирмәгән булыр идем. Әлбәттә! Кайвакыт кешеләр бозылган ризык ашаса, үзләрен начар хис итә. Этләр дә шулай, кайбер ризыклар аларга зыян китерә. Шулаймы? Эт булуы авыр икән. Кызым, башка этләрнең хәлен белеп киләм, яме? Яхшы.

Уяндыңмы? Хәлең яхшырдымы? Исән сау булуыңа шиксез шатмын. Әйдә, өйгә кайтабыз. Менә, әзер. Шундый йомшак үзе, исе дә тәмле. Кил, тарыйм әле. Кем тәртипле кыз? Кызым, синең белән шундый горурланам. Эшең авыр булса да, бик тырышып үтәдең. Курчак белән уйнаган кебек кенә җиңел булыр дип уйлаган идем. Хәзер ул миңа бик якын, сеңлеме әтиң? Әйе, яхшы мисал. Ул Хлоедан артык аерылмый, шулай бит? Чәче генә күбрәк. Хуш, Белла, мин сине сагынырмын. Тиздән син аның белән күрешерсең, сүз бирәм. Бик тиздән, яме, кызым? Оныта яздым. Ә? Яраткан уенчыгың мә тот. Бүләк булсын. Безгә барырга вакыт. Хуш. Белла, китмә, кире кайт. Бәлки үзебезгә эт алып кайтыргадыр, ә? Хәзер инде синең җаваплы икәнеңне беләм. Чынлапмы? Әйе, әтиеңне генә күндерәсе калды. Әйе! Рәхмәт! Син иң шәп әби! Киләсе сериядә! Без туңдырма булыр дип өметләнгән идек. Безнең планетада юк ул. Йокламыйсыңмыни әле? Кызым, йоклар алдыннан күп эчмә. Эшкә керешик. Тугыз гомеремә дә җитәрлек булды. Очрашканга кадәр. Хәтерлисеңме безне? Туңдырма эре беткән бит. Карапта бик эссе мәллә? Берәр салкын әйбер табып булмасмы?

Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.